سڵاو دۆستان و هاوڕێیانی چەناڵی کۆر تۆپێک لەم بەشەدا دەمانەوێت دەربارەی ئەبێت و نەبێتەکانی خواردنی مریشکتان بۆ بخەینە ڕوو و ئەوەی کە چ بەشێکی مریشک بەسوودە و چ بەشێکی زیانی هەیە و نابێت بیخۆین کەواتە تا کۆتایی لەگەڵمان بن دڵنیام بەسوود دەبێت بۆتان پێش سەیری ئەم ڤیددیوە چەناڵەکەمان سەبسکرایبکەن و زان گۆڵەکە داگرسێنن و بۆ پشگیری لە ئێمە تەنیا پێویستە کە ئەم ڤیددیوە لایک بکەن لە کۆتاییدا لەگەڵ چەناڵی کۆرتۆپیک هاوڕێ بن. مریشک یەکێک لە زۆر بەکارهاتووترین جۆرەکانی گۆشتە کە داوای زۆری لەسرە و دەخورێت هەر بەم هۆیەیە بەپێی داواکاری زۆری گۆشتی مریشک و بەرهێنەرانی مریشک قۆناغەکانی گەشە و بەرهەمهێنانی مریشکیان بە یارمەتی دەرمانەکان خێراتر کردووە کە بەداخەوە ئاکامی زیان بەخش بە دوای خۆیدا دەهێنێت. ڕێکخراوی تەندروستی ڕایگەیاند کە بەکارهێنانی مریشکی بەستوو لەگەڵ مریشکی گەرمدا جیاوازی نییە و تەنیا خەڵکی پێویستە خۆیان لە خواردنی پێستی مریشک و جگەری مریشک بەدوور بگرن. چونکە ئەنتی بیوتێکەکان و چەوریەکان لەم بەشانەدا کۆ دەبنەوە کە بۆ جەستەمان زۆر خەتەرناک و زیان بەخشە وە بەڵام زیانەکانی پێستی مریشک چییە؟ لە ڕووی هەرسەوە پێست چەوری زۆرە و ئەسیدی چەوری تێدایە و کۆلسترۆلی زۆر بەرزە هەر بۆیە ڕێژەیەکی زۆر کالۆری دروست دەکات. ڕای زۆرینە لەسەر ئەوەیە کە هەندێک مادە لە پێستا هەیە کە دەبێتە هۆی نەخۆشی و کێشەی هۆرمۆنات لە ژنان و کچاندا دروست دەکات. و مەسلەیەکی تر دروستکردنی سەرەتانە کە بەپێی کات دروستی دەکات. بەڵام نیگەرانی پسپۆڕانی هەرس زیاتر دەربارەی ئەو ئەنتی بیوتیکانەیە کە دەدرێت لە جوچکەکان لە کاتی گەورەبوونیاندا و لە پێستیاندا دەمێنێتەوە چونکە ئەم دەرمانانە بە شێوەی ڕێکخراو بۆ بە تەندروست هێشتنەوەیان لێیان دەدرێت زۆربەی خەڵک وابیر دەکەنەوە کە پێستی مریشک هۆڕمۆنی زۆری تێدایە هەر بەم هۆیەیە کە نابێت بخورێت لە ڕاستیدا خەڵکی زیاتر لە هۆڕمۆن دەترسن تا دەرمانە ئەنتی بیوتێکەکان و دروستبوونی مووی زیادە لە خانماندا دەگێڕنەوە بۆ پێستی مریشک بەڵام ئەم حاڵەتە لە کاتێکدا ڕاستە کە هۆڕمۆن بدرێت لە مریشک تێکەڵەکانی هۆڕمۆنی بەو هۆیی کە هاوشێی هۆڕمۆنە جنسیەکانن کاریگەری لەسەر پیا و ژن وەک یەکە لە خانماندا دەبێتە هۆی دروستبوونی مووی زیادە زیپکە و کیسی ئاو و لە پیاواندا دەبێتە هۆی دروستبوونی پەڵەی زۆری پێست و ناڕێکی لە هۆرمۆنی جنسیدا و بۆ منداڵان زیادبوونی کێشیان توش دەبێت بەڵام بابەتی گرنگ ئەوەیە کە لە ڕووی زانستیەوە سەلمێنراوە کە دەرمانە ئەنتی بیوتێکەکان ئاسنە قورسەکان کە لەگەڵ دانەکانی جۆ گەنم وەک خۆراکی مریشک دەیاندرێتێ، لە چینە نەرمەکان و پڕچەوریەکانی وەک پێست و جگەر دادەمێننەوە و خواردنیان دەبێتە هۆی تێکدانی سیستەمی بەرگری لەش و و حتا ئەگەری توشبوون بە سەڕەتان زیاد دەکات و بەڵام زیان و کاریگەریە گرنگەکان دەربارەی جگەری مریشک. جگەری مریشک بەشێکی تایبەتی تێدایە کە زائیدی زەخیرەی مادە مغەزیەکان بەهۆی هەبوونی ئەنزیمە جۆراوجۆرەکان کە لە خانەکانی خۆیدا هەیەتی جێگەی کۆبوونەوە و نەهێشتنی ژەهرە و هەندێک هۆرمۆن و ئەنواعی ئەنتی بیودیکە لێدراوەکان و خۆراکیەکانە بەڵام ڕاستی ئەوەیە کە لە وڵاتی ئێمەدا بە هۆی پێدانی دەرمانە هۆڕمۆنیەکان لە باڵندەکان کە ڕێگریەکی ئەوتۆی لێ ناکرێت و چاودێریەکی وای بەسەرەوە ناکرێت بەم هۆیەیە کە جگەر بە هەڵگری هۆرمۆن داناندرێت بەڵام گەرچی لە باڵندەدا سوود لە هۆرمۆن وەرناگیرێت بەڵام بەکارهێنانی غێرەقانونی ئەنواعی ئەنتی بیوتێکەکان و دەرمانە کیمیایەکان بۆ لابردنی نەخۆشی هەوکردنەکان و کۆنتترۆلی نەخۆشیە گواستراوەکان و ڤایرۆسی دەبنە هۆی زیانی جۆراوجۆر وەک سەڕەتان و ژەهراوی بوون کە گرنگترین زیانی ئەو مقاومەتی دەرمانیە لە بەرامبەر ئەنواعی ئەنتی بیوتێکەکان کە دەبێتە هۆی کەمی یا کاریگەری نەبوونیان لە جەستەی بەکارهێنەردا. هەڵبەتە پسپۆڕان لەو بڕوایەدان کە بەکارهێنانی ئەم دەرمانانە یەک هەفتە پێش کوشتنیان نابێتە جێگەی نیگەرانی چونکە جگەری ئەم حیوانە کاتی پاکردنەوە و نەهێشتنی مادە زیان بەخشە کۆکراوەکانی دەبێت. بەڵام گەر بیست و چوار تا چل و هەشت سەعات پێش کوشتنیان بێت دەرمانەکە لە جگەردا دەمێنێتەوە ئەمەش زیانی بۆ سەلامەتی جەستەمان دەبێت بەڵام پێدەچێت ئەم پرسیارە بکەن کە چ هۆکارێک دەبێتە هۆی خێرا گەورەبوون و قەڵاوبوون و وەزن زۆربوونی مریشکەکان لە کێڵگەکاندا بە گوێرەی گوتەی پسپۆڕان مریشکە وەبەرهاتووەکان بە گۆڕانی بۆماوەیی و لێکدانی جۆری گۆڕدراون بۆ جۆری گۆشتی لە ڕاستیدا ئەو خواردنەی کە دەیخۆن ڕاستەوخۆ دەبێتە گۆشت و ماسوولکە بۆیان و دەبێتە زوو گەورە بوونیان هەڵبەتە لەلایەکی ترەوە ئەم مریشکانە بە پێچەوانەی مریشکە خۆماڵیەکان بەو هۆکارەی کە لە شەو ڕۆژدا لە جێگای ڕووناکدا دایان دەنێن بە شێوەی دائمی سەرقاڵی خواردنی دان و خواردن و قەڵەوبوونن. هەڵبەتە هەندێک لە پسپۆڕان ڕای جیاوازیان هەیە، ئەوان لەو باوەڕەدان کە لە ناو خواردنی ئەم مریشکانەدا مادەیەک بەکاردێت کە دەبێتە هۆی جوڵانی هۆڕمۆنەکان و گەشەی خێراتریان. کەواتە گەر نیگەرانییەکی کەمتان دەربارەی بەکارهێنانی مادە هۆڕمۆنەکان و دەرمانە ئەنتی بیوتێکەکان هەیە لە باڵندەکاندا ئەوا خۆتان لە خواردنی پێست و جگەر بە دوور بگرن چی دەربارەی باڵی مریشک بە گوتەی پسپۆڕان گەرچی باڵ و مل جێگەی لێدانی دەرزیە لە باڵندەکاندا بەڵام بەهۆی خێرایی ڕاکێشانەوە مانەوەی مادەکانی ناو دەرزی لەم ناوچانەدا کەمە و مەسرەف و خواردنیان لەم ڕووەوە کێشەی نییە بەڵام ملی مریشک بەهۆی ئەوەی جێگەی پێداڕۆشتنی دەماری عەساب و لیمفە و لەلایەکی ترەوە شۆردنی ناوی مەحاڵە خواردنی مل زۆر پێشنیار ناکرێت. چی دەربارەی قاچی مریشک؟ لەوانەیە ئێوەش بیستبێتتان کە خواردنی قاچی مریشک خانە زیان لێکەوتوەکان چارەسەر دەکات و دەرمانێکە بۆ نەرمی ئێسک. بەڵام بە بیروڕای هەندێک لە پسپۆڕان بەو هۆیەی کە نرخی پڕۆتینەکەی کەمە ناتوانێت ببێتە هۆکارێک بۆ دروستکردنی خانەکان هەروەها بۆ هیچ گرۆپیەکی تەمەن وەک خواردنێکی باش نەناسێندراوە چونکە چوریەکی زۆری هەیە و بۆ کەسانی قەڵە و نەخۆشی شەکرە زیان بەخشە هەڵبەتە پسپۆڕانی خۆراک سوبی قاچی مریشک بە باشترین سەرچاوی کالسیۆم فسفۆر ڤیتامین ئەیودی دادەنێن و بۆ منداڵانی توش بوو بە ئێسکە نەرمە بەسوودە. ئەی چی دەربارەی سی قەتۆرەی مریشک سی قەتۆرەی مریشک سەرچاوی پرۆتینە و بەهۆی زۆری ئاسنتیدا دەتوانێت کەمی ئاسن لە لەشدا چارەسەر بکات لە لایەکی ترەوە بەهۆی هەبوونی ڤیتامینی بیسری ڕێگری لەوەرینی قش دەکات و هۆکاری چالاکبوونی هۆرمۆنە جنسیەکان دەبێت و دەتوانێت سیستەمی بەرگری لەشتان بەهێز بکات گەر دەتانەوێت کێشی لەشتان دابەزێنن بە کوڵاندنی سیقەتۆری مریشک دەتوانن هەنگاوی گەورە بنێن چونکە کالۆری کەمی تێدایە سوودەکانی سیقەتۆرە ئاسن بۆ گەشەی لەش دەستەبەرکردنی وزەی پێویست بەرهەمهێنانی خانەکانی خوێن وەک هیمۆگڵۆبین کە کاری گواستنەوەی ئۆکسجینە کە بە پێی لێکۆڵینەوەکان ئەم بابەتانە لە سیقەتۆرەی مریشکدا ئاشکرا بووە و بەڵام زیانەکانی سیقەتۆرە بەهۆی ڕێژەی زۆری چەوری و کۆلسترۆل لە سیقەتۆرەدا خواردنی بۆ ئەو کەسانەی کە نەخۆشی دڵ و چەوری خوێنیان هەیە زیان بەخشە و ئەم کەسانە دەبێت خۆیان لە خواردنی بپارێزن هیوادارم کە ئەم بابەتە بۆ ئێوەی ئازیز سوود بەخش بوو بێت سپاس کە تا کۆتایی ئەم ڤیددیوە لەگەڵمان بوون گەر بە دڵتان بوو لایک بکەن سەبسکرایبمان کەن وەزەنگ گۆڵەکە داگرسێنن تا لە ڤیددیوکانی داهاتوومان بە ئاگا بن ڕۆژ و ڕۆژگارتان شاد